Mahni khawpa ngeitia kan thlantlin purinte hian eng ang che in nge bial mipuite tan hian hna a lo thawh in thlir ho teh ang u. Bairabi khawtlang tana tangkai leh hmun pawimawh em em kut ni vang thla an lawmna naupang atanga puitling thlengah an infiamna hmun chu Bairabi Multipurpose Mini Sport Complex hi a ni ngei awm e. He hmun an neih dan Bairabi North VCP Pu Arlalfakawma thusawi hi i lo ngaithla teh ang. Tun sawrkar thar mnf ministry-a Pu Kei Lalrin Liana kan mla eh chak takin a min tih sak vek a nia, mla fund atangin ti hianin eh tleng nuai tam tak min rawn pe a, tin LAD atang hianin ah tlem azawng sanction kan hmu bawk a, chung chuan Mini Sport Complex hi kan han siam a, thalaite mamawh hi he Mini Sport Complex-ah hian eh a kim angreng khawp mai a. Chutiang in chuan infiamna chi hrang hrang siamin a ruahmanna min siamsak hi kan lawm hle a ni. Tuna kan thlir mek hi project veng yma futsal ground a ni a, thalaite tana infiamna hmun nuam leh tha tak mai hi engtia an neih nge tih an khawtlang hruaitute sawi lo ngaithla tiang u. Kei hi Joseph Zoram Sanga ka nia, Project Veng Village Council ah hian member ka ni a, hei vawiini ah kan futsal ground hi kan bialtu MLA hmalakna zar ah tian hlawhtling takin kan han nei thei a tha tak kan lawm hle a, chungah pawh. Hei hi Uaime ram a ni a hmun hi. Chuan fencing vel a hi DRD a kal tlang a, kan hmuh a ni a. Chuan a grass phah na hi MLA fan atangin kan bialtu MLA Purin te'n cheng nuai sawm pahnih hmanga min tihsak a ni a. Chungah kan lawm hle mai a. Tin mahni lawkah. A hawnna kan nei a, chumi ah chuan kan bialtu mla hmalakna thoin cheng nuaih khat leh si nga min pe a, futsal tournament hemi hawn pah nan a ground hawn pah nan hian kan nei a, chutah chuan team sawmthum leh pali kan khawchhung atangin an rawn lut a, khami ah pawh khan lawmthu kan sawi nghal nise ground tha tak mai kan han nei thei hi khawtlang. Ang khawn thinlung takin lawm chu kan sawi tak meuh meuh a ni e.
Awle hei ka bula mi hi Meidum VC Secretary a ni a, engtin nge hetiang ang feel zau tha lutuk tak mai hi in nei thei min hrilh thei ngem? Umm ka lawm e. Hei nia feel helai zau lian deuh mai kan hmuh hi a bul atanga sawi loh theih loh a ni a. Hi kan lawm khawp mai a, ih a bul tang ka in sawi anga helai field hi ih a hma chuan tlang pathum ih a ni a, tlang vek a ni a, ih khulaiah khuanin tuikhuah hlui chhe te a awm a, ih chu chu ih heti hian ih kan minister hma lak laiin khawlin ih min tihsak a, ih tunah hianin a zat chiah chiah hre thei lo mah ila. Ih cheng nuaih sawm paruk vel hi ih kan hmang tawh in ih kan hria a. Helai hmun hi Berebi Stadium hmun tur infiamna football playground eh hmun stadium puitling siamna hmun tura zau hi ti hian in Pu Kei Lalrinliana'n min pe a, tunah hian heng biahen nawr zawla an siam rual a tur hi a funding pawh ama e led i emi e mla fund atangin min tihsak tawh a nuaih hnih leh si nga chu chu hnaih nakin lawkah hian inkhel mai theih turin field puitlingah kan han siam phawt ang a, a dung hi meter za sawmthum leh pariat vel a nia. A vang hi meter za tling lo deuha meter sawmpua leh pariat vawr vel a nia. Chutianga hmun zawl sa leh hmun rem tak mai, stadium hmun, stadium puitlingah pawh siam tlak hmun min han pe hi khawtlangin kan lawm a. Beiribi tan mel lung a phun a ni tih hi kan han sawi duh a ni e. Scholarship che lai infiam mi te tan infiamna hmun hma buatsaih zel a ni a, kan sawi hmaih theih hauh loh tur chu Pu Kel Rinliana hmalakna a scholarship che lai basketball khel thin te tan NKGSA Semi Indoor Basketball Court siam hi a ni ngei ang. Hei hi Sri Lal Engkima Scholarship hmar veng NKGSA Treasurer ni lai ka ni a, kan bialtu zawm tak. Khuke la rinlian a, mla leh minister ni bawkin aa veng infiam mi te tan basketball semi indoor nuaih sawmthum pasarih-in min siam sak a, tin volleyball court gallery nuaih ngaiin min siam sak bawk a, a chungah aa veng NKGSA scholarship te leh infiam mi te chuan a chungah lawmthu kan sawi tak meuh meuh a ni. Tuna kan thlir mek hi Bhairavi main road atanga. NHPC, National Hydro Power Corporation, lam veng kaina tura leihlawn dawh mek a ni a. He leihlawn dawh a nih theihna atan hian Pu Kela Rinliana'n a department chan, LAD, atanga fifteen Finance Commission Grant, LAD, department atanga siam a ni a. Tunah hian first installment hmuh tawh cheng nuaih sawm leh sing hnih hmangin a siam hna hi thawh mek a ni. He leihlawn hi siam zawh a nih hunah chuan NHPC veng motor luh ngai lohnaah pawh, awlsam takin motor a lut thei tawh dawn a ni. Kan thlir mek ang hian tun atang rei lo te ah chuan dawh zawh vat a nih ngei a rinawm. Kan thlir mek hi Gravity hmanga ICI veng Bairabi tui lak dah khawlna hmun a ni a. He tui lakna hi Purinte hmalakna avanga neih a ni a, LED department hnuaia Fifteen Finance Commission Grant atangin cheng nuai nga leh sing ruk hmanga siam a ni. Hetia kan hmuh ang hian thir pipe hmangin kilometre li vel zeta hla van khuma lui atanga tui hi lak a ni a. ICI veng he tui tlan phak te chuan tui lama an harsatna, purin te na sut kian sak hi lawmawm an ti hle a. Gravity hmanga tui lakna hi Bairabi khaw chhungah hian hmun li zetah siam niin a tlan phak chhungkua te tan a tangkai em em a ni.
Kan awmna hmun hi Beirabi Bypass Road kan ti a, he lampang hi Chimveng Colossepe Road atanga Colossepe atanga rawn kal thlakna kha a ni ta a. Chuan he lampang hi Rail Station FCI Go Down panna kawng a lam a ni ta a. Tichuan hei helai kawng hi hun rei tak hlui hlawn a ni tawh a. Amaherawh chu kan sawrkhar phat khan kan mla in kan mla Pu Kennel Rinlian an tan a la a. Tichuan kan CM hnenah a sawi a, kan Chief Minister hian pawisa te rawn sanction in ti hian tunah chuan kan siam peih ta a. A Congress pawitha khawp mai a bypass road kan an tih hi. Chhimveng, Beiribi khua luh tawn tir atanga Rail Station piah FCI Godown, Beiribi khawchhung zawng zawng bypass na a ni ta a, hei hi khawchhung tan a tangkai em em a. Lirthei engkim entir nan a pawimawh berah chuan FCI Godown leh Rail Station atanga buhfai load tam tak truck tam tak kal eh khaw chhung bypass na tur road ania road pawimawh tak a nih avang hian eh helai kawng kan sorkar in an siam hi Pu Kailawl Rinliana ah private a dah a an siam puitling hi khawtlang kan lawm hle mai a eh tichuan development na ropui tak a ni bawk a ni tih kha vawiinah hian kan sawi duh a tichuan Hemi kawng hlutna pakhat leh chu khawchhung tan motor lian bypass na a nih mai bakah hian a kawng dung zawng zawng hi inhmun tha a lo ni vek ta tiang chuan khawchhung zohna a lo ni bawk a, a tangkai em em a ni tih kha vawiinah hian kan sawi duh a ni e.
Furpui a lo thleng a, tlawngtui lian avangin Bairabi khawtlang mipui tlawng lam hnai a awm te, thin thi diain an mu ngai lo a tih theih awm e. Tlawngtui lian hian a kam sir la hekin in hmun tam tak luah tlak loh leh luah ngam loin a siam a, chhungkaw sawm sarih chuang teh meuhin an in hmun an lo chan tawh a ni. Bairabi mipui mang ang thawm hian bialtu mla, Purin tea awm hle hle thei lo a siamin chak takin hma a la a, a hma lakna rawn lang chhuakin Bairabi tui lian danna tur siam a ni ta mup mup mai. Tunah hian Bairabi tui lian dalna tur an siam chu kan lo en ho dawn a ni.
Vawiin hian tlawng kam lei min hrin hi kan Bairabia kan. Upa ho te, kan Village Council ten a inchhui tah hian in sawm sarih pali chuang lai mai tlawng hian a lo ti chhiat sak tawh a, school te pawh, hostel te pawh biakin thleng pawn helai bawr velah hian a lo ti chhe nasa tawh a. Chuvang chuan hei hi tu hma atangin a lei min dal a tur hi siam ila kan ti a kan sawi thin a tute pawh hian campaign apiang pawn ang party an kan sawi thin a a lo harsa ang reng khawp mai a chu chu engpawh ni se tiin LAD local administration department lampang atang hian Farm te ruin i ti chin te ngu kan han ti a, scholarship a kan engineer nei Pua Muana te leh LAD a kan engineer te nena sawi hovin helai hi an han ruam pan chin ta a. Kha chuan Nabat ah kan theh lut a, an nen kan han siam theih chinah chuan a bul tan nan. Tur ang chi helai pawimawh teireina rawn fin lai tui zang khauh vir ina lei a rawn lak thin tih leh hmasak dan ka han ti a, chu chu estimate ah chuan crore sawmli chuang zet kan siam a, chu chu na bat ah min theh luh sak a, planning in min pawm sak a, na bat ah a lut a. Tin chumi piah lamah chuan a bak kan tih bak hi. Brahmputra boat te pawh a an lo ti thin angin farm pakhatin an siam ve le chu chu DMNR an theh lut thung a DC tangin a kal a chuan Nabat a kan theh lua chuan a working season hi a tawia thal lai chu khawih theih bul tan theih ani vang hian e hum khata mun li thena mun khati a thawk phawt chhin teuh an ti a, chuan engineering department PWD ah kan han pe a, kan han transfer a kan sum te pawh. PWD atin kan han take up hnu hian estimate te DPR kan han siam tha leh a, kan han thawn a tih hi chuan an an approve a sorkarin chuang chutiang approve approval kan hmuh hnuah chuan tender te chhuahin hna hi thaw tan ni ta a mara chu helai hmuna hi hei kan hriat angin a sensitive em em mai a lui kam chhiat dan hi chu wang chuan ama lo ti ten thanin ngai takan lo ti te fakom em em a ti rual chuan expert ground reality ground a eng nge ni practical a practical a thawk tawh te hre tawh te khatiang kha rawn an tham ang e kan ti a ti chuan sorkarin chutiang tur chuan hma a la a infosys in inficon company bangalore kan ruaia tiang chuanin an nin instrument tha tak tak nen an han survey a soil test te an nei a tiang chuanin a ram thei ang berin hmanhmawh deuhin hman han la a tichuan tunah hianin final report a rawn submit tawh a chumi an final report ang chuan eh, estimate te pawh siam leh tawh ni chumi an final report a chuan a hma a DPR estimate kan lo siam tawh kha siam danglam hlek hlek a awm a Tin hemi kan river training workshop hian component lian tak tak pahnih a awm a pakhata chuan tui kal eh, tui luan dan han control tu tur an tia chu tiang chu groins an tia pahnih a awm a a baka kha chu vaukam vehna tur river bank protection revetment te pawh kan ti a tiang chu a ni bawk a chumi groins a a chu pahnih a chu a hma a kan dah lo ang deuh in DPR a awm lo ang deuh in expert te chuanin ruahmanna an han siam a pakhat a hi hetah teirei leh tlawng infinna lai tak a zingzum lai takah an dah a, chu chuanin teirei atanga tui fawr hna tak mai a rawn kal a kha. Bairabi ram lo lamah a lo bengter dawn a ni, a lo deflect dawn a ni. Amarawih chu chu chu na taka deflect kha a lehlamah thil tha lo zawk a thlen thei vangin, Moderate a Tripura atangin sawi ta ila a moderate theng berin an dah a. Tin chu bakah chuan chumi zone chhak lampang Bairabi lamah chu tiang deuh tho chu dah a ni bawk a ni. Tichuan chu bakah chuan chumi groin kan tih chhak leh thlangah chuan river bank protection dah a ni dawn a ni. Tunah pawh hian hei a foundation kan khawih mek a, a foundation chungah kan awm mek a ni. Tunah pawh hian hemi a foundation ah hian tui lian ina lei leh hemi a vaugam hrim hrim a hru chhiat lohna turin leh heti lai kan structure a hmanraw dang a venna dang, Kan la sawi zel ang a, chung ang chu a lo dal hina turin lung lian pui pui kan dah a ni. Lung hi a lian ho phei chu mihring tiat tiat a ni a, a lian khawp mai a, quintal khat chuang chuang te a ni. Tiang chu kan nawr thla vak mai a hei, JCB lo phei chuan a khawih theih miah lo va, mihring a han khawih chi a ni lo hrim hrim a. Hemi chungah hian a chhak lamah hian, That deuhin a vaukam pangper hi kan siam chho ang a, chumi chungah chuan rawrasin balu te kan chap chho leh ang a, chu chuanin lei kal ral tur leh tui inrelru khua atanga tui inrelru chhuak thei tur kha khatiang kha a take kher ang a, chumi chungah chuan. Geotextile kan ti a, chumi filter material kal ral tur kha chu chuan a lo veng ve leh chhawng ang a, chumi chungah chuan lung gabian an tia thir hmanga siam te chu kan tum danah chuan branded kan ti mai a McAffery gabian tiang chu meter hnih a sei meter khat a zau Meter chanve a sang kan han phah chho zuing a, chumi chhungah chuan lung lu but tiat tiat kan han dah leh vek ang a, chung chu thir in iron rod in kan han thil tlang leh vek ang a, tin a theih chin chin ah lei ah iron rod in kan kilh bawk dawn a ni, tiang chuan hma hei kan la mek a, contractor pawhin a material, Lungte, Gabion te, Geotextile te kha tunah hian an la khawm mek a nia. Tichuan kan pu ina a sawi ang khan hun hi a tlem em em mai a. March tha, April tha thleng kan thaw theih chuan a sawi ang chiah khan tuna tui lian ina a han chim phak ti mai ang. A khawih buai loh phak te. Chin te kan thawh thei chuan a lo mawm khawp in kan ring a. Marawi chu tan lak chu ngai khawp mai. A lehlam lem a bik in contractor ten nasa taka tan an lak a ngai a. Tin nichin khan expert hmuh dana kha an sawi hmasa awm tak a nih lai in ka lo sawi hmasa lo va. Expert kan expert hi kum sawm ruk chuang a ni a consultant atang rawn kal hi. ani hianin ground experience survey ground experience tha tak a nei tawh a hmun hrang hranga survey leh tiang study hi ka nei tawh a hetiang anga tui chak tui luang chak hi a tam lo viau vang a ti mizor india rama chu vang chuan helai hi fimkhur em em a an chok an choka A chawhchhuahna ang tak phei chu a duhdanah phei chuan i ti teh ang. Tuna boulder lian pui pui kan han dah ai hian cement concrete block te hi lian pui pui meter khat meter hnih ang vel te hi dah thei la a tia. Amarawh chu tun kan din hmunah chuan ala rem chiah lova tin chu bakah tilai a gabiana te pawh hi chha deuh a duh a ni ama rawh chu tuna etilai a hma a kan lo ti tawh ngin etilai tu te nge ni etilai a lung lo da tawh kha lai te tak te te tun hmain o tun hmain VC te le VC le hmalak nai nan hal ti to po kha kal ral mi lo mai a chu tiang zon zon en chuan tuna kan han ti a hi A tha hle tura ngaih a ni a, eng pawh ni se la tian khan an thawk phawt ang a, fur a lo thleng anga an han en ang a, a performance chu kan la hria ang chu. He lama chiah hian hnathawh kan tum a ni, hemi hi Bairabil lam a nia maw? He lamah chiahin hnathawh kan tum a, ruangin kan han tih kha hetiang hi a ni, he ti laia he ti laia leh ti lai velah hian an dah chhin phawt a, chuan a bak kha chu river protection a nia tih hian.

Nichina kan sawi ang khan helai a hi va ti thuk viau pawh kha effect thalo deuh kha a siam ve thei a chu chu nakina kan boi le zel na tur kha thil om pal thei ni wangin a poilo tur tawk chin in moderate devin tilai hi aron siam ani chuan helama hianin River bank protection kha kan dah anga line tlem kan dah bawk anga eh kha chu thui lovang kan ti line kan show lo a chuan heta kan dah anga lampang hi khami atanga meter sawmnga vel eh lui hnar lamah hian bank protection hi dah tur ni eh lam atang hi lampang ti lai hianin dah tur ani bawk ani hei tilai hi kan beisei ang chuan hei meter zahnih chuang dei dah tur ni lai hian kan dah bawk hlama pawhin kan dah anga tichuan a pumpuiah hianin eh matter zathum leh sawmsarih bawr vel dah theih kan in beisei phawt a ni a river bank protection lai tak chauh a hi umm tun dinhmunah chuan helai hmun hi
Beirebi Zophai ramri buai kan tih lai hmun thlen dawna IRBOP IRCAM a nia. A panna kawng hi Congress sorkar lai khanin motor pawh kal hleih theih tawh loh khan a chhia a. Mahse mnf an sorkar phata Pu Kei Lalrin liana hmalak nain Chengnuai za Sangson awm khan kan rawn siam a, tunah chuan metal in a chhuak vek tawh a. Tin chung mai ni lovin, Helai chin hi kalkawng IR KM thleng hi kalkawng kan neih chin a nia. A bak zawngte atanga KM hnih sawtah ramri lui kan tih thleng sawn Pu Kela Rinliana hmalak nain kan CM leh kan Home Minister te hmalak nain Pu Kela Rinliana lawr nain Joint Village Council ten kawngkanlai chhuak vek tawha KM hnih Tichuan kawrah kalvat hung pipe kan phum vek a, chutiang chuan nasa takin development a kal a. Tichuan aiar kem atanga a piah lam lei let neitute pawn buh kan lak that ngam tawh lohna hmun hi tunah chuan duhthalin kan ram angin kan en tawh a. Tichuan kem hnih bial chhung hi. Mnf sorkar hnu hian ti hian kan ram nisi kan enkawl ngam tawh lova kha thla ngam takin kan enkawl ta a. A ram a hi kan luah chin zel kan ram a nih avangin a hma a ram hnuai zau tak a te kha. Mnf sorkarah hian Pu Kela Rinliana kan mla hmalakna in kan CM te in min phurpui bawk a, tiang chuan sanction min rawn pe a, kan vat a, tiang chuan Tin Sawmriat hmun kan vat a, tichuan chu mai ni lovin chhim luang atanga ramri hrulah kawng rawn kal thlaiin Zophai, kawng hi a rawn pawh tep a. Mnf sorkarin ramri a ngaih pawimawh zia hi vawilah hian a hmun a cheng te hian kan hria a, kan luah chin kan ram a nih dawn avangin khua theh kan tum a, Pu Kailalrinliana ho hian insawmli vel inhmun kan plot tawh a. Tunah hian a awm tur tih fel mek a ni a, chutiang chuan khua kan din anga kan luahchilh zel dawn. Pu Rintea kan bialtuih mla Minister ni bawk hmalakna in Pu Zira, Pu Aral Zirliana kan Power Minister in ti hianin electric ban hi, electric connection hi, current hi sawtah ramri tlawp thlengin kem hnih piah lam thlengin, IRDU tina hmun thlengin Electric min pawh en sak tawh a, lei let neitu te helai lo neitu te pawn kan thlam a current kan la a, tin dil neitu te pawhin fridge te sangha dah thatna tur freezer te pawh a hmun ah kan nei thei pha a, kan lawm hle a ni. DCSO office building hlui hi a rawp tawh em avangin Poke Lalrin Liana hmalakna in tuna kan thlir mek, DCSO office hi Chengnuai sawmkua paruk leh sing ruka sak thar niin, Nili January sanghnih sawmhnih pakhatah hawn a ni. Hei mai bakah hian kan hma building lang supply godown saw chengnuai za sawmhnih senga a sak niin a chhungah sawn buhfai metric ton hlir za sarih sawmnga a leng a ni. Tuna kan thlir godown hmalam building hi chengnuai sawmnga a sak niin thawktute chenna tur atana sak a ni.
Kolasib District mipuiten harsatna kan tawh zinga langsar ber chu Dammuh hri tlan kan tawh changa kan in enkawlna hmun damdawi in hi a ni. Hmanraw tha kan neih lo vangin kalchhuah dailai sis tih ngaite chu Hmun dangah sum tam tak sengin kan inenkawl thin a, Kawlsip mipui ten harsatna kan tawh hi Puke Lalrinliana chuan sut kian a nih theihna atan hian theih tawp chawhin hma a la a, Pu Rinte hma lakna avang liau liauin Kawlsip ngei.

Kal tha lo te an lo dam theih na tur tan Solisih District in MLA Fund kan nei tang in thei ang ang in Department te nen tan rual in he thil tha tak khi MLA Dialysis Unit maw kan zawng tak in kan hawng e. Khati zawng kha episode chu a kan thlir ho theih te chu a ni a, Thirtu zawng zawng te hnenah lawmthu kan sawi a, Episode three hi tihchhuah leh nghal tura buatsaih mek a ni a, min lo thlir sak leh theuh turin kan ngen a che u.